Mela, nibdew jew aħna? Nistgħu nibdew ara l-min għandna llum.
Live! Għawek għandna l-Michael illum ix-show.
Matthew. Ah, ah, Matthew. Matthew.
Episode 3 jiġi, officially episode 3. Ħa nibdew b'narbtu ngħidu thank you lil Michael ġie hawnhekk magħna. Matthew. Matthew ġie hawnhekk magħna. Sponsors, thank you lil Olympus talli tawna l-microphones, il-Rode u s-sound u r-Rodecaster Pro 2. Min hemm iżjed? Għidilhom.
Mela, sorry, taf il-għala, għax Isma, inti l-lum ġibtek għawek jena biex toħna l ritratti mux biex tidher fil-fucking shots. Daħal fil-shots, eh?
Għaxlu manna kamera, men maħna. Għalla xad biex għoddu dan it-tratti l- Tiħ plug, tiħ jisem. Jgħatek għan tiħ il-plug, Mi Productions. Le, ma dikx jisem tal-kumpanija. Eh, Għandek isem tal-kumpanija. MI Media, mi Media. MI Media, ġifiri tajja, bomba. U Facebook għandek jew għadek taħdem bil-karti, jew għek. Għadu ġej kollha. Għadu ġej kollha.
Bil-ħamim.
L-email tiegħu ħamiba biċ-ċurkett.
Thank you tal-li ġejt. Eżatt. Eh, so thank you tal-li delt fi xott ukoll, issa post-production, u dan affarijiet. Imma thank you, mela, lil Jusk li tawna ovvjament l-affarijiet biex narmaw is-set. Eh, grazzi lil Lejtu Z Electronics li eh, tana wkoll xiftit mill-IT equipment li għandna hekk. Lil Olympus għal Roadcaster Pro 2, magnificent, brilliant piece of equipment, u da kollu li qed taraw biex jasal is-sound għandkom u l-vibe tal-post. Il-vibe tal-post. Ma nsewx il-vibe. Eh, ovvjament li eh, qed jħosti hawn hawn. Kemm il-darba nsejnihom tagħlek.
Eżatt. U għamil li pjaċir spun meta teditja jekk insemmi l-vibe mhux titla' l-pop-up tal-jus, kemm int injorant.
Imma diffiċli dik, u kif Ġifieri diffiċli, jekk qed ngħid A to Z, titla' A to Z, jekk qed ngħid Olympus, titla' Olympus, jew vibe. Jekk int- Jekk inti ħraqt kollox għall 20 seconds ma dana ma dana kemm ħandu ma Imma tellaqhom in order. Imma tellagħhom in order. Dan iż-żobbi dal-għodu
In order, u. Jisom Van Damme ħajitilgħu il-pop-ups. Anyways, Matthew, għax għadek ma ċejf daw l-ewwel eh, ħames minuti, imma dit it-tidra, il-podcast tagħna mhux tiegħek. Eżatt, għalhekk.
Pero kif qed tħossok li ġejt fuq program sura ta' nies fl-aħħar? Fl-aħħar. X'kemm ilek issa fuq minn imissu, must have been very bad on your health. Iva, weġġajt.
Infatti vera bad on my health għax Għal ħafna fatturi, għal fatt li kelli dil-qmis l-oranġo kienet tiġini motu issa tiġini. Eħdi, eħdi kanna section sħiħa. Sawa, le le fl-aħħar li għandi EDF program bil-bajt biex niftehmu taf kif.
Isma' jien infatti għamilt ċekk fuq l-internet u għamilna printjajna karta. Bil-shows li kont fuqhom inti, bil-repertoire tiegħek. Ħanaqra l-lista ta'. Daw, dan, zomma, ħalli għal-ma namlu iġ daqseg. Eh, eh. Dan huwa shows li kellek li għamlu suċċess. Jagħmlu suċċess.
Mela zom. Le, zom daqsxejn. Mela zom, ma nafx għalfejn għandek karta. Stajt tiftakar wieħed. Stajt tiftakar, eżatt.
Kemm ilek fuq minn imissu, mel? Eh, ara, minn imissu ilni seba' snin. Int kont taf li kont fuq minn imissu jiena? Mela. Inti kont fuq minn imissu jiena. Niftakar kont iżgħar. L-ewwel wieħed, l-ewwel edizzjoni. Well, apparently replace jaku. So he's as bad as you when it comes to filming da. Xiex jinsa l-script. Ma jippreparax għall-iskript. Zom, di fejn smajt għandek informazzjoni vera ħażina, jiena l-iskript inkun nafu ħafna. Imma tiddevja, l-ħin kollu tiddevja, xi nisma' l-post production ta' dak il-programm. Tiddevja imma, ħanejlek, di xi ħaġa vera importanti fil-komedi, jien niddevja xi skript nafu inside out, naf x'inhu jiġri, jiġifieri I am in control. I am in control, l-ħin kollu. Għallimna l-komedi ta'. Le mhux ħanallem, jien ma nistax nallem qatt. Ma nistax nallem, le ma vera. Biex tkun tista' tagħmel spirtu pront, tkun taf x'inhu jiġri l-ħin kollu. Xem għaddej madwarek. Ma vera, il-producers ġili kun hemm section per eżempju smajt ta' Ġanni ta' Ġanni Ġovan eh, Ġovan Ġovan
Ġovan fuq Adriana ħatu. Ma jina għalu. Għalu li ikollom istruzzjonijiet, ituk istruzzjonijiet speċifiki, speċifiċi, titċaqlaqx mill-skript. Għax miegħek it's a nightmare to Eh, protect. vera, Eżatt. imma jekk taf li ħajġi aħjar.
Neħilu naqajek, dust off his shoulder, proset. Kaxkarni. Imma, jew- imma, imma dik, dik, tajb, jien kont nġelom jidaw, għax jena kienu tuni skript u ma għazbis kon naqra hek, ġas namel li barrit. Għalek għatma raġaw għaluli, min jaf, min jaf kem kem joffenduri. għax Imma jaqtma jina għaluli xejn.
nsegwik, eh, joġbuni il- il-klips li titfa. Tajbin. Jema, jem, jema segwikx. Le, le, rajt.
Ma stennejx li tkun reċiproka l-ħagġa.
Naqa kompassjoni, ostja, għal-gest. Ma kelli.
Pero, pero, nirringrazzja il-ġenituri tijak tal-li għalin as they instilled good tastes in you, taf tal-li tara li li. Bżempju, JD, kull min jaraħ, ġenituri taħħom, fakin problemi għandhom. Mela l-ura, kemm il-fakin għandek problemi inti li jett li biex nabel il-podcast miegħek, ġifieri. Dik vera, ma dak għax qed nużak. Eżatt.
Qed nużak għal. Speaking of problems. Biex nidher isbaħ jien.
Speaking of problems, dik is-section ħan daħlu issa jew indaħluha fl-aħħar x'taħseb? Fejn nagħmlu? Ħallhom jistennew in-nies. Ħallhom jistennew.
Ħallhom jistennew dik is-section, dik is-section. U aħna by the way xi biċċa ħobs ħanieħdu jew jew mhux għalissa. Isma', illum illum iwa, eh, proset, sta kif tillidja l-ġor reklam. Sottina ħafna. Illum manna. Scripted kien. Le, le, very, very not in your face, infatti. Eh, ma l-lum manna eh, għanna daw, daw brilliant. Daw, eh, irnexxin nġibu, this is brilliant, man, sajkon food truck, għamlunna an Asian tipo twist bil-bajt u l-bacon. Eh, għandu, eh, ġviri għandu.
Mela, bajt u bacon.
Ejja, mela għandu l-bajda.
Għandhom bacon għaw. Ejja, le, le, le.
Għax l-għol tkellimna kif. Digin, digin, no. Loba għamu ħajja. Mm, inti tħobbu li kellim.
Jien nħobbu.
Nħobb ħafna li jkun ħobb ħafna daw is-sosi sekk imbarazz. Mm. Imbarazz, għal ma jħobbx bħali. Nħobbu, ma tiġi imbarazz. Il-kelma ġipekku.

Alla bla affarijiet ġo ħalqna. Da diġa jgħid wisq ħara kif inhu. Alla bl-ikel ġo ħalqu.
Tiskanta l-bezzun Azjatiku. Anzi, u għakket inti qabel. Anzi, għandhom ħobs.
Ma jider imkien il-ħol.
Huma veri, l-Azjatiċi s-soltu veri rice and bad driving based ikun li kell tagħhom. Guys, għanna socials, għanna l-Patreon miftuħ. Yes. Il-firri għaddow jiġu nis fucking legends kolla kemm intkom għadin turuna support u nirringrazzjawkom ħafna ħafna ħafna. Ħa we're going to get dak is-support li qed ittuna, ħa ninvestuh bil-mod il-mod fix-show, fil-programm u fucking much love, thank you very much. So check check there, check YouTube u check is-socials kollha, Facebook, Mhux kollox ħa Instagram. ninvestu, eh? Le, wija, imma għallassa jekk titmur Disneyland, toqma bżonn tgħidilhom. Ma le biex ġifieri jkunu jafu li ma jaħsbux li speċ ta' kulħadd min qed jissubscribe għax da jinnaf ħa jinvestuhom fix-show, like ħa ninvesti fil- fil-pjaċir tiegħi wkoll. Jekk tarani għaddej b'xi Porsche, per eżempju, ngħidlek dan l-investiment tiegħek siegħbi. Tifhem ġifieri. Kollek kollek jibdew. Eh, kollek, eżatt. Fatti mill-gvern kollu ħan investu, dejjem ħan investu għalikom. Dejjem. Eżattu.
Malikom, mhux għalina. Le, le. Għal-bajti.
Għal-pajis. Għal-pajis. Jien dal program għamiltu biex niddejjen u nerdaw. Dak dak kien il-punt, tipo, li ma mux tajja pun għamel. Xipjaċiru.
U ekku.
Mela, aħna. Eh, ibda dik il-section ħalli għalla. Ħalli għalla. Mela, mela, mela, mela, mela, mela. Inti għabelet mhm. li dak il-libba flok oranġu mux jiġik.

Mux ommi, ġiviri, li għarajt l nafal minn. Sa, ma Tfajla. Tfajla, tfajla. Tfajla, tfajla, tfajla. Għamil statement li ommi ma stajx tajja. Illi, let's face it.
Illi, let's face it, man.
Eh? Let prova.
Le, le, le.
Hafna.
Tinċaz. Ma tax fej sejjer. Mm. Kif il-lost jenna xielek minn dik it-tfajla? Anki jena knajt. Lajk, inti ġerajt it-tfajla tija? Jena ħat marajt, di għamilni għacċat ċara u fatfajla. Ifim li ju, ċansil ta' screen saver. Hemm ċansis li Max ma kienx jaf minn, Max ma kienx jaf minn jien u kien jaf it-tfajla tija forsi, jaf kif? Possibli, ifem, ifem, jena tu bifera, I mean. Għatjulini tfajla ta' Ma le, iktar klassi minnu żgur.
Ritnurik din huwa l-istess kas ta' Mendi u Peppi. Eżatt. Xek smajt xbċamil.
Ma sa' l-istat ta' Peppi ma. Le, le, le,
le, mux għet nejtek. Ġiviri. Jek nejtek jgħidu li ħana ġamur fucking nbiddel il-vista. Imma, imma eħe. Pero, taf xini, meta kontet nisma dan il-sujġet, insomma, Kelly kienet t-tejli bija di. Bdejt jiġuni viżjonijiet jiena ta' x'nagħmel meta lil mara ngħidilha li qiegħed bid-dieta. Mhm. Let's face it, aħna l-irġiel nagħmlu għadi. Għadu bid-dieta, mhux ġi ma kienx tagħmilha ta' ġifieri, għax ġieli kont nidħol u nsib borża tal-ikel fil-karozza tagħha tkun qiegħda bid-dieta, mur nipparkja l-karozza jew xi ħaġa Unsib borza ngħid hija bid-dieta. Mm. Imma imma imma aħna nagħmlu aktar, we have to admit it. Li eh, huma joqogħdu jsajrulna insomma dal-healthy u keto u ġi u ġi x'inhu dak hemm xi waħda ġi inti tifhem. Meta nħares lejn kollu bil-flok il-fuq minn zaqqu da' suqjet il-marċa. Xisima dik il-ġi, hemm xi dieta ġi xi ħaġa. X'ġiel, ostja.
Hemm xi dieta ġi xi ħaġa, nsejt x'inhi, men. Oħta kienet tagħmilha. Oħt, oħt, oħt, oħt, Stef kienet tagħmilha di. Hemm xi tip ta' eh, Ostja ma nistax nif- nif- niftakar x'inhi. U insomma jqogħdu jagħmlu dawn riċetti u hekk u inti fucking toħroġ fil-karozza qiegħed waħdek u tixxi borża pastizzi. Tan-nejku.
Kemmi, kemmi, kemmi borza għalik, kemm il-pastizz ikun hemm. Għalilek.
Darba minnhom. Eh. Darba minnhom niftakar konna bdejna għom il-ġimgħa vera dieta u kienet qabżit li men, qabżit li ta' vera. U qed illum nafx nagħmel, illum nħu sa tejlif. Kont ngħid naraw series dak iż-żmien, eh, mu jien kont qiegħed xi żewġ episodes wara, qed immur nara da żewġ episodes biex nlaħħaq ma' Steph, qed tu nixtri men naqra pastizzi. U għaddejt u xtrajtek xi Erba' rkotta, erba' piżelli. Oħ, daqa.
Pizza.
Eh, dik toġobni ħafna tal-ispinach, spinach and tuna u hekk men. U qatt bil qed issa di il-mara minn għalija li qiegħed bid-dieta jien. U qatt fuq is-sodda u kilthom kollha u qed issa qed tinqum minn ġo sodda qed ma ma jmurx tmur għajni bija. Naqbad il- l-affarijiet u mmur narmihom. U mort narmihom insomma ġda u mort norqod. U f'daqqa waħda xi inqum, insib il-steffek, surmast ħdejja, għatli tajbin kienu l-pastizzi. Dik fil-losti għandonati, menna xħbejtom sew ġifieri, anka meta rmejtom fil-qiegħ tal-borża. Qedtilha kif il-losti għandna xxilek, kwastimut dakinhar tilfet karta, ħasbet li rmietha u marret fucking tqalleb fil-garbage bag. Meta tkun man, beżżul, ostja. u da U xejn. sabet Maxims hekk, ħafna boros tal-Maxims, osti, tkun fucking beżżul. Iwa tkun- dakinhar, ostja, men. Imma int Xidwejja. ignorant hu. De- Mhux għax ignorant għaliex? beżżul. Fejn trid ninarmihom, men, il-karti, mhux ovvja li fil- x'nagħmel, nib- nikolhom ukoll biex ma- Għal naqrek kien joħossu.
Ifhem.

Ma dejqx dak l-istress.
Għax insumma skont qed tuħu pjaċir. Kont qed tuħu pjaċir. Kien hemm ħafna stress wara. Eh? L-istress wara ġie men ġifieri. Imma ngħid jien osja tipo kunna kunna għamuħu ġozzibel waddabtu tal-post. Di right?
Tik Timestamp?
Għala. Eh, L-ostja.
Jiena.
Għadu kem għadu kem nizzel ġenna nis. Meta.
Meta inti qed tipprova taħbi mill-mara li kell. Mm. Kollox barra bro isir. Ħalli inti tkun qed fil-karozza, tikol hemm jew inkella fuq hemm wieħed joqgħod idejja. Qed jaħbi mill-mara żgur l-ostja. Mhux se ngħid ismek, jekk qed tarani taf min inti. Dejk imma.
Mhux bil-liba jgħix taħti. Mela. Ngħidlek jaħbi. Dana, kull meta qed niġu aħna. Għal min qed tgħid eżatt. Wieħed hekk dajja.
Flimma sular toqgħod inti.
Li ma buttuna ta' fassa l-lift kif tasal id-dar.
Dana, ġina sal id-dar per eżempju wara xogħol fl-10. U tora wara bil-vani pepe sigaretti.
Jkun jidher stress eh, jgħid. Vera, vera.
Mbagħad jidħol fil-ġewwa vera bil-mod fil-bibek. Tipo, ewwejja, inti taħbi b'mod eżaġerat mill-mara. Imma da ma pejjibx ġewwa. Hu waddab is-sigarett fiż-żibel u qabad ħuġġieġa bħalek, inti waddabt l-affarijiet ġoż-żibel ta' daru. Lalla, m'hemmx differenza, man, mela jekk tpejjep ġewwa r-riħa tas-sigaretti, tista' tqabbad il-garbage bag, man, li jien qed ngħidlek ġast kilt erba' erba' pastizzi. Erba' pastizzi u ppruvajt naħbihom isfel. Kont beżżul dakinhar. Inti qatt tagħmilha di, tqgħod taħbi mill-mara x'qed tiekol. Ejja, mela ġieli għamiltha, mhux ovvja, żgur.

Safejn naf jien le. Le, alright, Le, okay.
le. Qatt ma qaltlek ġifieri li qed tixxi l-ventoli minn mindu qed tirkibha. Ma naq- ma naqx jiena ġust qed Biżżejjed, nistaqsi.
Le, le, le, sissa, Eh, sa kemm mhux qed tilab dil-logħba miegħi li jiena tinfittex il-ventolin u għad ma ndunajx. Semmek għadni le.
Jiena mbagħad mill-ventolin, mbagħad blażma. Ġieli kolli nieħu ġiex puffs qabel biex nkun ċert li dawk id- 20 seconds namilhom sħaħ.
Zob, zob, zob. Di, di oħra, di oħra li ma nistax għalija jien. Jiena daw in-nies, you actually plan Xiex, the night.
biex tiħu nejka. Tipo eżatt, tipo inti tgħid pereżempju lejla nuħu nejka. Jew inkella kif tagħmel jew tinserta dak il-ħin, għax jien qatt ma nippjana, jiena ma mmurx ngħid Għamun unik, ah, ma għamilx hekk, you know, like it needs to be. Ma tagħmilx hekk inti. Xi dwejja. Ma oh, n-nisa naħseb jippjanaw, eh, to be fair. Naħseb eh. jien, ejwa naħseb li jippjanaw. Oh, in-nies għandhom il-moħħ kif jaħdem differenti, jkun hemm struttura, l-lum, il-lum ħatiġi, jkun hemm mm. is-sinjali. Jiena kien raġel ma jindunax mill-ewwel, eskort x'inhu ma sinjali. Jien din kienet tagħmilija li Stef u ma nafx hekk hux ġifieri kasta divorzju li ħanejt ġifieri. Għax eh, le di jien kienet tagħmilija li Stef men darba meta konna qed nippruvaw għat-tfal. Marajt, kienet, kont ninduna, kont nejt ara, ma kienx tgħid li jisma tajba qiegħda taf kif jagħmlu n-nisa ma nifhimx xi ikollhom l-ovulation u dal affarijiet.
Kienet tgħid li ma kienx tgħid li isma tajba qiegħda kont nidħol u ninduna. Ix darba ġra li episodju fejn kien hemm ħafna sħana fil-kamra tas-sodda u għajħettu telħet tilaq

Jiena mhux hekk tgħidli, jiena tgħidli. Tivvinta.
Għax il-qamar mhux full illum.
Ġeneralment tgħidli għax ili li nħsilt, pereżempju. Eh, dik skuża tajba. Dik skuża tajba, tgħidli ili li nħsilt hi, allura ngħid taf dak il-ħin. Taf kif. Kemm il-darba qed le intom?
Qatt. Jiena naħseb. Jiena naħseb ġili għat le, nkun eh? għajjen ejwa għarġa ta' xogħol, hekk ġili. Ewwa, fucking inġettak bit-testosteron. Naħseb vera għandi bżonn daqsxejn. Eh, ġili nkun qed u jiena nkun qed relax ħafna ngħid eh, il-ħin fejjina, fimt, u mbagħad jibdaw Intejt le li ah, Kelly. Ma nistax ngħid.
Spoon and sig.
Le, inti bint sigel actually u Għax kieku kont ngħidilek tija business card għal meta ma jkollux
I believe li women rule the sex world. Meta kif qed jgħidha, meta huma jridu, Madonna ħad iġri. Meta inti trid, Fuck it, qed nara TV series ma rridx. Eżatt, tiġi hija issa? Issa? Dejjem.
eh. Bil-24 sija.
Issa? Propju issa.
Jiena darba miskina l-mara dik, darba kont kelli ġurnata heavy. Di ma nafx hekk misnina jgħidax minn jaf kemm ħana. Ma tantx nedilha miskina f'dal-każ, ta' ġifieri jekk irrifjutat is-sess Miegħek. Mela ma rifjutax, anzi, anzi, anzi. Kelli ġurnata biżi malla, kont xogħol, mbagħad kelli rehearsal ta' drums, mbagħad logħba futbol, mbagħad ġejt id-dar u kont mejjet kienu xi l-10 ta' bil-lejl u għedt jiena tilha lift kont għadna fil-bidu. Kien jgħotilha lift għedt Il-liba kemm għandi xabtit naħxi. Kemm għandi għabdi ġasmur norqot nitħalu. Ma zomna, int kif kont taf li ħajkun, iġi, Għax it le, għax tipo it was the beginning of the relationship, taf int. Ej, għax dik wara dik beginning of the relationship, every night ħad tkun waħdek.
Eżatt, u kien hemm dawk il-ftit days li tipo ġili iva mbagħad tlieta mbagħad tnejle mbagħad tlieta iva ta' fint xi dwer random. Imma it was we were going on like bunnies għal dak il-ħin. Eh, u qed nispera l-lejla ma jiġri xejn. U nidħol u nsib għal maddon xismu għaw candles u rose petals u ħarġit li jek minn ġol xismu.

Ħanitlu fija.
Dik mistoqsija li xtiq insaqsi. Sports tagħmlu, int le. Sports, sports, sports tagħmel. Melvin. Iva, ġili mu naqra. Ġi Melvin.
Matthew. Matthew, sports tagħmel.
Ġili mu naqra futbol. Mux ma skonta xie. Jow ġim, whatever. No, no. Kont imur ma għadnix. You're not portraying yourself as you're, you're an athletic build. I used to be eh, fucking eh, top. Eh? Dejwa, dejwa. In many ways. Jiena fis-sumo. Jiena kull
kull kull tip ta' exercise li nagħmel anki biex ninvita xi ħaġa mal-ħajt. Mhm. Ma nafx għala meta nagħmel exercise u nsir għaraq, zobbi jidħol ġo ġismi u jisparixxi. Dik hija, dik hija, dik hija, man. Vera. Is it something normal jew għandi Meta- problema? meta- Qatt ma saqsejt għal ħadd mhux bil-libgħa. Jien għalhekk nobgħod dik il-ħaġa li jien hekk immur nilgħab logħba futbol irrid nidħol fil-fucking lockers man-nies l-oħra, man, għax jiena di tiġrili. Hija xi ħaġa tal-ħoxnin di, inti tista' Nista' nirrilax.
Għadha ġdida, ma nafx għavet istaqsu li. Le, issa parti eh, mill-grupp. Eh, eh, ejja, tlaqna.
Nuhu pjaċir, ma parti mill-grupp. Imma ju actually vera, like jittek tipo jirtira l-ġewwa meta tkun qed tagħmel l-isport jiġri lek di jekk Aħseb eħe jirtira, eh? infatti ħanajlek, meta konna bil-futbol jien, ehm, ġviri darba kas partikolari, dejt nitla nilab mal-kbar mhm. u inti dejjem kunem dak lajdut li tajt eh, daw jinħaslu fil- Mela, mela. Mela, oh. boys bis. Insomma, u l-ewwel darba li għed fil-dressing room. Kemm kellek żmien?
Għawek naħseb kelli 16, kon nilab mal-gbar, umbat.
U mela jina għat inneħillat u bdejt najt tajt immur, ma mmurx, ma jist. Tmur fej?
Tinħasel il-boys kolla. Ġifiri intom.
Ma jitkelmu sejlek, isma.
Intom l-estejtu l-loba biex niftemu. U mill-ewel dak li kunu draw. tal-post ngħidilhom jien, hup mill-ewwel hekk. Eżatt, no problem.
Sakemm inpoġġej ġa neżaw daw. Għandek il-kalzetti Kedda tal-ostja. U jien qed semuħ iżgħir immur ma mmur jietaw. Għana għannek ma jekk, boys. U xinnet ninneħħi l-lazz, hekk l-ewwel wieħed da li nara, mhux ħan semmi jismu. Tgħidlix li. Biex xuga manek u ġie. Ah, allora taqrek kien jetek. U xin rajtu. Ma wiċċi. Anzi, ringrazzja l-għalla ma kellux il-lokel fuqek.
Qed tillibat le, mhux ħammuri. Imma da qabel beda naħseb

Liema pożizzjoni tikkwalifika bħala kobor? Bħala kobor?
Fil-dressing room. Fil-dressing room? Ehm, Flimma sens. On average, on average, fej ti place jenti. Pala kobor fi dressing room, eh, fuq għadna. Kun at least fit top 9.
Naħseb fit top 9 eżatt, ma bizbrix. U bizbrix għax forsi għad jittaw ftit zaħra biex ma għalix għannik. Li għab tajba għax tinduna minn għandu wieħed kbiru wieħed le, jien konni lab mal-marsa. ukoll. Wara, wara. Ara, ara, ara nagħmluha ċara, dawk li ma jinħasslux, all right, mal-qbija tal-grupp, żobbhom żgħir. Daqshekk.
Kulħadd kien jinħasel. Eh, eh. Imma kif qed jgħidha hemm min hemm min qallex jibda jinżal penti qabel ma di ikun fil-ground għad. U diġà jinżal. U hemm min jidħol, jibqa' bil-penti, jinżlu malajr, jagħmel tnejjek, jaqbad ix-xugaman, u mbagħad ħalli ħimdendel biex jagħti Da tgħid ta' dan għandu wieħed żgħir. Ukoll, u oħra, jekk ikun an open shower u kulħadd l-irġiel bżobbhom barra u hekk, u jkun hemm dak li biex jilbes il-qalziet ta' taħt joħroġ bix-shower bil-xugaman miegħu u jtella' l-qalziet ta' taħt minn taħt ix-xugaman. Eżatt, dak għandu żobbu sew. Għax li jkunu komdi tinduna u da, immaġina dan l-istess persuna qed insemmi inħasel, ħareġ, u jinħasel jekk ix-shower ma immaġina għandek il-ħajt U għandek barra, ġviri, memx, memx, il-portiera, u nħasel hekk. Ħajaraħ kulħadd. Eżatt, eżatt, eżatt. Aħna għandna bil-qeda, inti qed taraħ li kollha sormom qed tara, fimt? U din duna jilbes l-sliders jintefalek bil-qeda hekk. Jibqa' jitkellem naqra miegħek. Kulħadd libes hija Madonna ilbes men. Dak is-suf ikun għadu naqam xarra pax ma xuttax sew il-nukla.
Darba konna din l-estejna logħba konna din l-estejna ħsilna insomma din hemm. U kien hemm wieħed zobbu kbir kien. U qed inaddaf u kien hemm plejer kien qed jinxef sorry, kien hemm plejer kien injured U ġie jgħidilna proset għax konna rbaħna. U dal-ostja daħal bil-mara. Daħal bil-mara u bil- Ma, sorry, u bil- bit-tifel. Ma tortija, u. Ejja, tortija, u ovvjament, imma kulħadd qed jatti. Imma dal-wieħed għala bi bżobbu biex xuga ma nsejjer hekk. U dim it-tifel, it-tifel ba' hekk jiskanta. No way. U dal-ieħor jitħaq u jiċċajta, u hekk. No fucking It's just, it's, it's jokes. Banta, mate, banta. Kiena kikun kun player ta' Chelsea l-lum ma diex imma you remember some years ago.
Kieku nweġġa l-grojn apposta. Oh. Dejjem. Oh. Nweġġa l-grojn.
Dejjem. Nkun bil-vazelina les ġo shorts tipo. U titlek minn għazel les ta' le. Iwa kull meta jela bu Chelsea l-sliding tackles b'saqajhom miftuħin kienu jitlu apposta. Oh, ej, apposta. Vendikazzjoni, anki t-tim ta' kontra.
Kulħadd, eżatt, kulħadd għadġo dressing room tagħha. Imma vera kienu jiskidjaw ħafna. Imma once li semmajt eh, skids, ħan nitlu fis-suġġett li jmiss ta' skid marks. Eweja, ben nisma' minna kwarta nitkellmu fuq iż-zobta. Issa nitkellmu fuq il-ħarra. Nitkellmu fuq jiddaf xaġa naqra iktar eh, nħallu għal iktar tardi, hemm xaġa. M'għandniex. U ħelwa, eh, u l-ħarra jkollna nitkellmu. Ta' wara li kell.
Il-fatt nitkellem fuq iż-żob u vera tajjeb.

Lema waħda, dik li għandek subajk, mux inti subajk, men, inti subajk. Għax da għandhom xaqsmu mażżob. Eh, kompli għaw. Eh, eh, du, u għamel il batri Lesta, telqet. Fil-kas għamel font 50.
Għax inti subajk fejn tpoġġi ħames linji. Di ħaluri. Ta' għamel it-trit.
Jek tkabnu għarroħra anki jien naqra.
Pero jina jina naqsam dell-esperienza ma' sħabi u ma' l-pija tal-popju, jina d-dejt minn trauma ftit ta' zminilu. trawma kbira, men, I mean, jina kont buzi bingo darba. Sewa. U ġejt inti. Ġejti, ija, niftakar. Fucking mandunajx li ma kelli xabtit. Mandunajx, ma xorta għamela. Għaxin vera demel, mba. U iktar ma nafuqa. Dud, ħara mejjet jien qed net nixrob xorb tal-qaddisin, ġifieri xrobna like barra bej erba' kellna naħseb xi flixkun vodka dam damnieħ.

Għamilt nofs ja tgħidli fuq il-karriera tiegħek. Iva, vera.
Le, le, ma mhux fuq il-karriera tiegħi biss. Mela fuq x'kellimna, mela. Iddevjajna ħafna suġġetti, ma niftakarx eżatt tissaħ xejn. Le, twar. Inti mis-sekret li l-għada. Ja madwarna, men. Dik mhux xejn, eh, ġifieri. Minn dakinhar il-qudiem il-Valentina stajt saqsija Qal jista' jkun ma tajlbikx biljett Matthew Sant Sultana u fil-każ għidli m'hemm għax fucking ma niġix. Għax I'm sorry bro, dak innevitak. Għax intom titolbu l-biljetti, indejjem iħallas għalli. Tannik, vera tannik. Le, buzi, jina buzi bingo ma nafx kemm huma l-biljetti, imma jekk kien biħ 10 euro, minn għandi ġibu 5. Ma jista' kellem li. Jista' kellem li.
Jekk jiena nkellem il-Valentina nġibu b'xi u biħu lek fajn. Xorta werti tal-ija, xorta werti tal-ija. Valentina mill-ewwel.
U jekk in-nies ma jafukx bi forsi ħalas għal kollox. Ejja lew kol.
Le, le, jiena, infatti jiena dik l-ewwel net L-għol, imma tu, għatma ħadċej bxej darba bis fħajti kienem wieħed ma nafx jekk qed ħajarah da jew qed jarah, li kien qed żibel totali u qalli, ah, u life, all right, fimtek. U qabadda qalli naħammullem. Kien jgħed ħaramel, ħafana, ġi għaw lajf, kellim niftit, jina ħammullem. All right, għandi dal-flixkun, Qalli għax int tal-ostja nħalliwlek għala zob mitlat. U għanna ġejna d-demmel minn ġej. Għanna se jkemmu għarrajt dan. Dik l-unika ħagġa bxej li għatfajt. Għat maħat xej iktar bxej.
Għat.
Lajk tbiddel minn imissu, men, eh, ġifiri. Kollox tbiddel. Għax, eh, kollu aħna u koll għanna għanna nibdew aħna xar u koll ġabunna Kelb xejn. Mhux hekk tal-irġiel immur għal xi ħaġa relatata xi programm sponsor. Kollok tħallas inti biex tidher fil-programm. Li kollej nisma' trid intik xi ħaġa biex tidħol tagħmel xi ħaġa magħna. Inti
għax ostjenti wiċċek taħ sowa tagħmel, imma wiċċek taħbu taħbih. Il-libba taħbu.
Taħbu. Kemm jien ħażin ġieli ostja. Ma naħfilek inti ktibta di. Għat li anki l-kitba bil-Malti mhux il-forte tiegħek. L-infatti jiena nagħmilhom biex iżdejx kemm ilhom jaqlaw naħar għan-nies ħabba l xi Wissa li naf iktar nħu pieċi naqraħħom sir. Kważi kważi ngħid apposta. Ah, dak li jiena ħanżhom ma hekk. Ħanajt li apposta nikdbu ħażin il-Malti. Kollox pjanat kif suppost. Jekk ma joġbokx, murħutu. Timestamp. Eh, xkont ka ċaġ, ta' inti? Xkont se ngħid jiena?
Insejt. Għax qed jaħbi.
Ja taħbi wiċċek.
Taħbi wiċċek.
Eh, inti, ostja.
Ah. Tipo, jiena bdejt sen meksijati dejjem hemm. Tipo, in-nies jafu min jiena, xaħala mill-liba u biċċajt. Inti, inti, your main thing is, is the- dak il-karattru, le? L-iktar, isir fil-verità minn taffariet oħra. fim? Eżatt, ma dak l-isploda, li li tipo li- li- l-iktar li mor Eżatt, tajjeb eżatt, fih. eżatt. Issa, il- il-problema edha ġili ġa, tisma għamili li, fimt, you know, għamil ma d-dejjax, sa' kem Eh. tasal sem biss. Em, U għem storja ħelwa fuq għadi. Sa' kem tasal sem, Naħseb naqblu. nafa jien.
Naqblu. Isu kif Robert Downey Jr. maruf biex ikun Iron Man. Inti maruf li tkun

All right, as thank you, as thank you. Proset għal program ħafna. Allura issa sir tara, jen tkun aktar fija. Alla għajnejk. Ummaġinani u ħanajt ħana mill-lek bleħni. Taħdem iktar, eh? Iktar għajnejja, jek sebtek, ma ħansa sebtek il-mistoqsija. Jiġbri inti għed tgħidli illi inti meta ma tkunx fil-kostum ma tamlux kemm jista' jkun għax Ovvjament trid tkun incomplete character. Eħe, ma ġili jaħrab li ftit. Ġili jaħrab li ftit.
Ġili jaħrab. So it intertwines with life, ġifieri.
Kważi kważi u ġi persuna oħra.
Għal ħafna nies ma. Jol alter ego.
In-nies bdew jindunaw xi erba' ħames snin wara. Li għara kemm jien minix ta' dak, ġifieri. U provajt naddi sinjali li dak jien. U di ma tfajla ġili għamilta? Ma tfajla?
Iwa ġili għamiltila. Ġili għamiltila. Fej għamiltila. Ehm,
fakkarni, fakkarni, fakkarni. Ma fakkarni dak il-moment li actually jew kont mux tal-li bla kostum, tal-li bla ħwejjeċ u għamil. Ejja, it's probably.
U ma tiftakarx li kelli

Ah, Mark!
Jek tajt Mark mux jina, għandi trabil, jek kem Mark, jek kem Mark involut fil-kamra u għal. Zom, zom, zom, zom, zom.
Ah, Mark, jiwa bil-bil. Ah.

Libsa tu tel, eh, dik kienet li ġiviri l-istoria li għalu. Vera, vera, vera. U għandi istoria simili da ilu ħafna. Kont, eh, għaw, nintaqa ma wahda din tal-Pepe, ek, u di ma kienx tara daw l-affarijiet. U jien biex nitnejjek, xinġejna biex nitbewsu. Titkellem ek ħafna. U jien tila. Aw, ġisse! U di għamlet ek, inġib il-ġura. U l-għol ħagġat li, fos kem għandek, ek jien, il-bidima titkellem.
Ma kienx titkellem ek bil-Malti u xie xsat ta' għad li, fos kem għandek, don't do that again, u jimmo xie biddaħ, ġi għammut fil-karozza. Mela kelli l-karozza tal-ħara. Mwahda tal-Pepe għandha U kella naqa kexedi u t-taraf. Kella naqa kella naqa. Di xtib xtib ta' mara kienet biex kella kex. Ġiġivieri kella kex. Kex, flus. Flus.
Kena kex hemm dak il-ħin ġol ġol pers ta' dizin.
Ma nafx kien hemm. Kien hemm, kien hemm, kella ħafna.

Minn qabel inti tkun taf tajt. Ma tista' ma tafx jekk ix squirter jew le dik kienet. M'għandekx idea. Ballet stage. Għas wasalna dak il-fażi. Dude.
I'm sure li jekk hemm xi mara tiskwert ja Matthew mhux ħaj jirnexxilu jkun jaf tiskwert jew le ta'. Jek nibqa' nagħmel hekk żgur li le. U issa ovvjament biex inkunu ċari it-tfajla mhux ħajkun hemm mara oħra, sewwa. Għax inti qed jkun hemm mara oħra mhux ħajkun jaf mhux ħankun naf in the first place. Il-mara tiskwerti, ja?
Dawejja bek sostja! Ġara.
Xwe, mux.
Ejja fuq il-ħara, għala fuq il-ħara. I'm leading on to it. Għala, jiena nista Nista' imma b'rispett, mhux għax isma' aħna qed nieħdu pjaċir hawn. Imma żob jien nieħdu Nista' kemm taf Jgħidu.
Di di di mistoqsija kolba. L-squirting huwa bewl. Oh, ejja, Max. Le, vera, vera, it's true, that's what they say. Isma, li marriċ, mux ix marriċ, mux ix marriċ ix niskrupla, men, marriċ ix nara li t-tfajla tijaj in a different fucking light. Mux għetnejt għax mux t-skwerti għax t-tfajla tijaj. Issa żomm, għax issa kif għadd ta' Aħba kif ħa nispiċċa single ostja. Tot attent, għax inti qed tipprova tirranġa xi ħaġa iktar ħażin. Iktar ħażin. għalik, tipo.
You know what actually? Time step.
Urijom. Għax eh, d- il- il-punt huwa li kont ħan il-lidja li fuq il-bewl. Għan- Di, di, listen, fucking education. Zbub, bewl u ħara l-programm tal-lum. U mbagħad Matthew. in the- Għax ukoll.
Fin-nofs, jgħali. Sa suġġett.
Ġieli tkun qiegħed inti l-office jew qudiem in-nies, ma nafx tkun qiegħed qed, eh, x- min imissu għaw l-istudju whatever. U tmur tbul sewwa inti bħala raġel. Sewa.
U kulħadd jaf li aħna għandna bżonn inqatruh. Eżatt. Jien pereżempju irrid nagħmel a good hundred shakes biex tgħid jiġi tajjeb. Hundred?
One, two, three, four, five, six.
Eża.
Biex qod iġġebbet u tagħmel biex tipo jkun ċert li hemm kollox sew. U bat tgħid orajt dana lest. Id-daħħal il-lalla u joħroġ iktar mbagħad. Tal vera tan-nek dik, vera tan-nek. Dik hija waħda mir-raġunijiet għal xiex vera nobot nilbes pereżempju xorzijiet u qlitzet bojot jien men. Kemm jista' jkun immur dark, ħalli jekk jiġri li dak li jiġri li. Eżatt, eżatt. Jiena ġieli pereżempju fuq ix-xogħol jekk inkun libes għal sitt xahar menn u jiġri l-biċċa xogħol. Naqbad menn u ngħidilhom l-ostja menn, naqbad naqra ilma minn ġossik u nagħmel waħda hekk. Tagħmlu għadi. Għamilta kemm il-darba. Inxarrab iktar U nej, u xin nidħol fil-dan, noqgħod nurjieħek. Kora xi ġrali. Ejwa, għax inti
U l-Martin hekk nedaqt nagħmel. Ah, irrid ngħidlu tal-Frank dak il-vid jirranġa mhux kif niftħu jispara. U inti hekk tkun frankajt il-ħafna isma' x'għamil. Dak x'inhu.
Pipi. Għax il-ħaġi li inti jekk li għandi għandi shorts aħmar.
Lar minnu. Ma l-ewwel jiġiden għam xarrab. U eżatt, ma dik il-ħodba żgħira tar-ras ikun hemm roqqa waħda żgħira hekk mxarba tgħid la la dan għamel dan. Ma għatrux sew. Allura jien meta naħsel idejja naħsel idejja. U mbagħad normali ma neżaġerax bħalek aħba liba. Ma hemm bżonn. Nagħmel naqrek. Naħsel idejja ma naħsilhom hekk b'panik. La salvaġġa, you know? Vera ma dik xalfej, għax id-mwet jarak ħadd taħsel idejk. Le le fis-sens nagħmilha Sakemm ma tapposta. tiffilmjahiex bħala prova ara x'għamilt. Le le le naħsel bi panic ħalli nisplashja kemm jista' jkun organically fuqi. I don't I don't say ġiet hekk. U mbagħad nagħmel tnej hekk biex nagħmel l-isplash isir u mbagħad imur wuu. U mbagħad all right nara nċekkja fil-mira, fil-mera. Tajjeb.
Istja Believe- camouflage ta' Kristu. believe- jgħid. Ta' vera taħdem, ist- biex taħdem il-provi kollha. Jien kont nimsaħ mal-qalzi eżempju. Dejja namel hekk. U man għax ma kienx hemm xi gama.
Good idea, jabel. Actually aħna u vibe l-allu, dejjina nista' nagħmel aħjar minnek għax inti xugama jekk kun hemm xugama actually ma tistax taħbih. Aħna nużaw daw il tixi użaw li tiġbed bħal dik hekk. Allora dak nista' naqbad narmihom kollha u nidulhom spiċċaw.
Qasem mal-fej, qasem mal-fej, tista' tevita, weħel. Weħel, ma t biex ma naħlix grill, that's oh, actually a good idea. Isma, kelli nkompli biex xogħlu. Kont maġġa. Nixtieq niprofeċax, darba tħalt fuq sieħbi bizbal konna farmhouse u tħalt fuq u bizbal u sibtu qed jagħmel pipi. Mhm. Imma x-xort si niżlu salartu. Illi baxa nuħu pjaċir, jenek Sormu barra.
U jien naħseb tiġri li dika ġili, ġast nizzel il-qalziet.

So, dal-bajt, għu ta' nizzel il-qalziet jiena innizlu sewa fuq taħtu ekk u nħalli ħaw il-qalziet. So, kunet jgħalaq naqal pajp naħseb. Ejva, yes, yes, tik taħxik. Il-bajt ikun għadu fil-shorts inti. Eżat. Eżat, tik taħxik. Jiena s-jena sa' l-ekis jinnizlu dejjem.

Anki meta taħra tajjeb li tinżar għal żied. Imma inti smajt ukoll. Aħna smajna li. Li tajjeb. Int għandek problemi kbar. Ħafna problemi kbar.
Jiena ġifieri l-inkwit tiegħi huwa biss li ehm, dawk il-keres veri jew min qed jaspira li jkun kerer jew ners Eh. fil-futur li ma jkollux li li jew jien li nkun għadni ħaj. Il-mod li kif jaqbad il-ħara lili u huwa tal-bli. Għadna qatt ma fimta kif tiġri eżatt. Wet mill-misteri naħseb jien. Jiena m'għandix ħafna stejjer, imma imma kelli waħda darba gravi, eh, ġifieri, darba kont niftakar mort supermarket iż-żejtun u eh, wara li xtrajt insomma

Irmejt il-qalziet ta' taħt kelli narmih, men, jiġifieri. Imma hekk bil-koko bid-dajrien iżamm mal-wara tal-koptok. Mhux daqshekk gravi.
Imma, imma, imma spiċċajt jiġifieri fid-dawl tax-xemx bil-flettijiet ma nafx min kien qed jarani, imma kelli nagħmel, bro, u like gravi. Naħseb waħda mill-agħar affarijiet li jista' jiġrilek dik. Waħda mill-agħar. Inti tinħasad u ma tkunx preparat għaliha billi tiġi pum. Sa xħan għamil? Eżatt, mela. Il-traffiku, x'namel? Eh. Fejħa jiġi xogħol. Mela. Fejħa nija. Anzi, nirringrazzja l-għalla li ħarġu li l-airbags milu xo kellu jbedlu l-sit, għax il-sit kien hemm nara. Kien għadu markat.
Kellu jbedlu l-sit, għal il-sit ġdijt issa.
Kont tella n-nisek. Aw, attenta, xak ħara
U ġejdi kem ħobju ċajta, le vera. Vera, vera. Dak qabel qed tal-carers jħassra meta jieħdu ħsiebek, jien ma ħsibx li għandhom ma fejn kwetaw. Għax u speċjalment inti ma tantx għandu x'jaqsam il-ħara, il-problema li għandhom lilek. Ukoll, le, In dik hija general. problema. In Ħara ġenerali.
ħara jew le, ġifieri. Ġifieri, il-ħara ġi times two hekk dawa. Jiena u in Ġifieri ġenerali. inti aħna smajna li inti tbati. Għandek eżen. Ħafna.
Għandek ħafna ek. Għamil fazi su kontu għaftu s-serġajt ma nafx zara. Naħseb il-pis.
Xtiekol bro jgħamil differenza. Dejem dejem u jħel.
Il-pis dejem xismu għat għat għat xammejt riħa taħara. Taf il-riħa tijak toġbok ġili. Ejn ngħidu mhux toġobni, ejn ngħidu nistikja. Tistikja.
Il-bass tiegħek u li tajt. Il-bass, għal bass differenti. Il-kapu lavuru.
Kun onest issa, qatt xammejt bassa ta' siħbek u ġbidek ftit. Le.
Tejt ostja right, it's good, it works. Le? Jo, li- Le, dik le, imma li forsi tkun simili bħal tiegħi ngħid tara. Naħseb niklu l-istess. Inti.
L-istess diet. Ġiri kellim tabib fuq dawn l-affarijiet.
Miskel ġibra miftaħ qalbu. Għax, għax, għax, kurjus, jekk, jekk, per- jekk toġbok, Ir-riħa tal-ġisem ta' xi ħadd ieħor tiġi naqgħa. Ma tgħidix!
Tgħidix! X'ġid bised jistaqsi ħafna beksta. Diridu naqtaw ilu. Għal mod tal-kelma Matthew, għal mod tal-kelma Matthew. Inti qatt. Ħalli, ħalli. Ħalli, ħalli, ostja. Nistaw nsibu ġanti għor. Ostenna, ostenna.
Inti, inti qatt, qatt kont qed tgħix ma' bojżek, mort mort xi live-ins jew sifirtu u hekk. Farmhouse jew hekk. Issa immaġina tkun ix-xitwa. Sewwa. Sewwa kessa esaġerata.
U mtojlit wieħed bejnietkom. Sewwa. Dana jidħol sieħbek jaħra ntħat għandna dak ħarja enormi. Joħroġ il-barra. Mbagħad inti tidħol mal-ewwel biex taħra u tpoġġi U ssib, u ssib ir-residwi l-ħid ta' ġismu fuq is-sit. U inti tpoġġi, is-sit ikun sħun. Dik, dik komda, ma għax tkun komda. Komda, tieħu pjaċir inti, jiġifieri, għeżin biha, bi sħuna, bi sħana. Xi ħadd saħħan it-toilet diġà, le, stu, komda. Kemm il-persent tiġi gay? Inti ħadt pjaċir bil-body heat ta' raġel, bro. Le, kien is-sit kien sħun u qed tara bomba, hu.

Jiena naħseb għamilta ċara qabel li qed tindu dan l-istorja, tali ma rridx nisma' dawn l-affarijiet. Aħna hekk ftemna le, ma ftemniex hekk. Inti fimt nispun qabel di li ma rridx nisma' dan l-imbarazz jien. Jew qabel inftemt ħażin, inftemt ħażin. Ftemt ħażin.
Bħal Filisjen, ftemt ħażin jien. Dik iż-żebel.
Jgħarna għaddu ta' Venetian issa.
Kif qed issemmu l-ħara.
Proset, kif qed insemmu l-ħara, ħan nitkellmu dwar ħafna paroli fil-tal-ħara, ħafna kliem injorant għanna għanna l-klip, nibdaw bil-klip ma l-ewel. Mela, ħanejdlek, ħanejdlek, ħanibda, nista nibda jen? Mela, mela, baqqa. Mela, ħanibda jen, għax eh, di, Mela issa, għax issa ħajkun għaddi ġimgħa di minna, minn meta joħroġ kważi il-podcast fuq Patreon, għax meta joħroġ eh, uffiċjalment tal-qammelin, jiġi eh, il-ġimgħa ta' wara. Ġimgħa Imma mela għax bħalissa qed tgħid fil-isjen u qed jgħid u hemm wieħed Ruben ukoll kien jaħdem miegħi ehm, li qiegħed ukoll ma' din il-organizzazzjoni. organizzazzjoni, shame intom organizzati, Gordon Manxew kellet jgħid li nftemet ħażin u dal-affarijiet. Qalbi, l-ewwel nissejn ngħidu, jekk intom tafu li dil-persuna, għax dik hemm il-darba qalat dal-ħess il-men. Naqra ħess il Jekk di ma tafx tispjega ruħha, if u fucking ibatuha fuq it-television. Ejdula tidirx qudiem in-nies għax m'intix tajba. Dik one. Two, Int mhux vera nftehhimt ħażin. Ħa ngħidlek il-għala. Unfortunately, peress li għandna direttur vera tajjeb hawn, li ħa qata' l-video u ma nistgħux nuru l-video kompletament. X'ġara? Tgħidlix m'intix qed tirrekordja, men. Nirrekordja qiegħed. All right, okay, għax qed tħassarna. Qed nisma' l-ħara li ħireġ minn ħalqek. Dak li qed nagħmel. Le,
għax jiena xtaqt niddissectja eżatt. Mela din l-istorja Félicien fuq Popolin ma' Quentin, din bdiet l-istorja tgħid li din darba kellha l-apparat ta' li tkanta bih fil-vann jew fil-karozza, daħlu u serqulha kollox. U din ltaqgħet ma' xi ħadd li ta' Alla jbierek illuminat da, da jaħasra miskin. U qaltilha jew qalilha qalilha dak taf għaliex serquk għax inti qiegħda fid-dnub. Mela, ejn nibdew minn dik ir-raġuni. Jekk inti bdejt minn dik is-sieq, ovvja li n-nies ħa jifhmuk li mhux għal ta' Adam u Eva qed tgħid id-dnub. Ċuċ, injoranta.
It's on the person, no? Umbat, insomma, għalet dak li għanaraw il-klip. Imma di għalet ta' qabel dan il-klip, ġviri li għalet li ser uwa għax edha fid-dnub, għalet ta' qabel. U għem nita li edha fid-dnub di, għax għalla jbirek issa naħseb ma jistawx jisir uwa għax mux edha fid-dnub iktar. Inti ta' dnub, skużani, interrompejt. Meta konnet nitkelmu anka nipreparaw għal-program, inti fid-diskursata li kellek ma' Rubi għat tqattel ħalli tanka tallaċċa il-mard madnub. Ejja, mela, mela, mhux għalhekk. Ġifieri, ġifieri, min ikun maħkum minn marda ġifieri għax hemm id-dnub. Mhux fih biss minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Mhux għalhekk, mhux għalhekk id-dnub daħal permezz ta' Adam. Koppja li kellha wilt b'kundizzjoni.
Allura l-oħti. Dak huwa frott id-dnub, ġifieri. Eh, mhux minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni qiegħda miktuba mek. Ġifieri imma dal-wirt li għadu jitwieled. Ta' minn wired dnub imma. Istenna, aħna meta nitwieldu skont il-kelma talla nitwieldu taħt is-saltna ta' Satana. Għax id-dinja nsteħtet kif daħal id-dom. Ma femni di, ġviri, xaħat li ju eh, tarbija, u xaħat beta zaħir, di l-għu jisemmejnija. Teta żgħira, maħkum minn marda tal-kanċer, maħkum minn marda. Kelli oħti jiena Down syndrome, illum il-ġurnata. Ma diġ, ġviri oħtok frott id-dnub. Oħti, oħt, mux minn ġenerazzjon, minn dnub. Imma minn fejn kien ġej id-dnub, ġviri. Minn tada. Minn ġenituri. Ġviri tort Eva teħel il-familja tijaj, ġviri. Mux Eva ta. Eh, jo għadam, insomma, għed minnom, eh. Għaxu ras. Li jenat li persuna b'Down syndrome, jow b'kull disabilita, tkun titwileb dik id-disabilita as a, as a result of sin, that is insulting. That is insulting. No, no, no, no, no, that is insulting. Din hija kelma talla. No, no, jekk intettejt li l-komunità persun b'disabilità f'Malta hija jekk minħabba dnub, int qed titfa' iktar stigma fuq dawn in-nies. Dawn in-nies. Toħod nagħti sustanza għalli ngħid jiena fatti li hemm nies li jmexxu dawn il-komunitajiet li jgħidu l-membri membri li kollhom tfal bawtiżmu jgħidu isma' Int, it-tifel tiegħek tul idejk għax int kont fid-dnub. Nafha bil-fatti di jien. Jiġifieri. Nikkonferma li qed tgħid int, nikkonferma jien.
Di qatt ma smajtha hawn inti?
Jew jew jew.
Le le.
Qatt ma smajtha, I mean, fil-isjem mhux il-persuna tinteressani daqshekk. Thank thank God. Agreed, agreed.
Imma it's unbelievable, eh, ġifieri. Għal ismani, ħan illek di għax di għetlek jien, għalla jien, għax da kien minnhom waqt fil-da. Ejt dak li kont ħatejt, skużani. Le, il- il-fatt li qal li it's insulting fucking insulting u. Għax jiena per eżempju kelli kelli ħija. Twilet sena waraja, miskin twilet bab normalità ġo moħħu ma kellux l-autoimmune system ma setax ma setax jaħdem, ġifieri l dana aħna our heart beats automatically, għandna body temperature regulates automatically. Namlu ħafna affarijiet automatically ġo moħħna jaħdemu U kellu ħafna minn dawn l-affarijiet ma ħadmux, jiġifieri Alla tagħna miskin kien blu l-ħin kollu għax ma setax jirregola t-temp, ommi ddawru bil-foil. X'ebda hassle, hassle t'Alla, ommi għaddiet minn martirju. Imbagħad tiġi diż-żibel tgħid li bi frott ta' fucking ostja ta' sin issa jien ma nemminx, ommi temmen. U ommi għamlet kienet għamlet wegħda li li if he passes peacefully, Għax kien dada ħajmut żgur. Ma setax ikompli. Ijek ratu li she sees God as a positive, di jedda tara God pala demonju. Eżatt, għax di oħra, di di di li kont ħanajt, di li kont ħanajt. Hin minnom Jeremy ma nafx qal, nsejta. U twaqfu i u tippenikja xinti offendejt lil missieri, offendejt lil Alla, inti toffendih l-Alla men. Int qed tidgħi b'dak li qed tgħid, jiġifieri inti qed tgħid illi Alla tiegħek illi huwa da Alla differenti minn ta' kulħadd m'en jekk hu Alla tagħha da, illi Alla tant hu ħanin tiegħek u hu Missierek u l-Missier iħobbok sippost, illi da baqa' jiftakar il-dnub li għamel Adam u jitfgħu fuq it-tifla tiegħek. Int fucking. Tibqa' iżżomm ħabba ħabba Adam Madonna. U ħa ngħaddaw il-kulħadd għal dejjem. Għal dejjem. Le hu.
Please, man, no, jew Ifhimni, jew jew- wieqaf jew irranġa, man, xi ħaġa trid tagħmel, you U know? jekk iħobbok speċi mhux ħa. Mhux hekk, man, no, like it's uh, Jien naħseb illi, eh, dak kienet naqa section naqra għax ħassejna. Le, le, U ħażin. di, by the way, għax hemm ħafna li qed jgħidu għax di għandhom ifittxuha kriminal. Jiena niddefendi dritt li di għax di di li hija freedom of speech, man. Jekk hemm freedom of speech, freedom of speech mhux set menu, jien ħa nieħu lampuka jew inti ħa tieħu laħam, le. Freedom of speech is freedom of speech. Għandha dritt tgħid dak li qalet. Mija fil-mija. Però għandha dritt nitfnek, eh, mbagħad. Għandha dritt nitfnek. Jien naħseb li ġral anke issa fl-intervista bdejt nara anke wiċċa xi bda jkellima Quintin. Tiħdar u.
Appar tiħdar naħseb li kienet qiegħda fil-ħara. Tinduna.
Ħanejdlek minn. Bad baqgħet mal-punt, speċi kulħadd qiegħed kontriha u hi mhux b'saħħitha biżejjed li ddawwar speċi. Għax inti ħafna nies minn daw, jekk tin, għamin mhux fil-issien ta' nis akbar li għandhom daw l-organizzazzjoni, daw men, daw jibbrainwash jawk. Daw kullu b'saħħithom. Li li l-ek belħuk, fimċet najt. Fis-sens, ġifiri, jekkem, eżempju, konna f'nis li kienu jihdu għalla drogi, għall-ostja, fimt? Marru, u ma askari ta' smenom men. Marru daw u ma baqgħux. Well and good. In a way tajjeb, imma mbagħad ġabhom in-naħa l-oħra. Extremes, extremes. Inti ma dik mbagħad hemm xi ħaġa li inti tirreplace addiction b'oħra. Eżatt, dik. Can I just say something? Jien m'iniex psikologu, naturalment. Imma ma tarawx pattern mela jiena qed nabbuża mid-droga illa li probabbli. M'iniex da, imma just I'm saying, just saying my opinion hawnhekk. Mela qed nabbuża mid-drogi għax għandi probabbli problemi oħra. Ħammur hawn, ħa nieqaf mid-droga u ħa niżviluppa problema oħra. So what you need is professional help. Mhux hekk. If it's psychology jew psychiatry. Inti eżempju anki daw l-organizzazzjoni in ġenerali. Attara eżempju ma nafx la semmejtu l-manxe. Il-manxe ġo crowd li jeda kollha kontrih jitkellem. Imkien. Le, oh, ma sens, ma fimti.
Ġifi immaġna, jekk inti vera temmen mhm. il-punt tijak, għatrajt il-manxie, ma nafx ma jidilix, ġo crowd, fej kullħat kontra, crowd, eh? Ġeli għamela, eh? Darba minnom il-darba minnom il-pride l-LGBTIQ kienu marru u d-diem jidilli eh, Picketing the Pester, xi ħaġa fuq YouTube qiegħda mhux sejba bomba.
Fej marru ġifieri Albert ħabib tiegħi ċanki marru bħala ċanki kienu marru hemmhekk ġifieri u affrontaw mar bi grupp ħareġ jitkellem.
U le bi grupp kellu xi 400. Le le għax inti joqgħod. Għax inti ħanajlek jekk tmur waħdek, jekk inti vera temmem xi ħaġa u inti vera Għala, zobbok tajt jena ek il-punt tijaj. Jena għan iġi, untom tkunu għaxra, u għan il-lek, u nibqa. Insostni, għan. U ma nibżax minnek, jek għan nġib sitt oħra mi għaj, u untom edin sitta, melek edin. Daw jibbek jawn, jek neħel jena, fim. U daw ma jidrux. Ma jamlu ix. Ma jamlu ix, għalfej.
Għax,
Pero fil-verità ma kienux qed jiddibattu dak li qed ngħidlek jien ma kienux qed jiddibattu. Asli kieku ma kien, asli kieku kien, għax inti fil-verità inti daw isibu nies li dejja sfortunatament naqra week. Mhm. Allura inti jew għal in kontroll għalek il-ħa, x'kelma, il-kelma jgħakkel. Pawns. Fimt qegħdin hemm u tajt ara daw jisimgħu li ngħid jien. Fimt, inti toħbiex ilu. Immaġina dik l-istess udjenza tkun kollha kontrik, eh, zobbi. Għanidlek għax għaxina. I mean, għax ma tkunx lider tajjeb, tkun lider tajjeb. Jiena bil-argument li għajjimt, mhm. li l jek inti kontrija, inġelek mux taqbel miħaj, Imma l inqas tajt, hmm, naħtaf sib taf li għandu raġun, ma nistax naqbel miegħek, fim bħal jagħmlu fil-politika eventwalment. Ġifieri, jien naf Joseph Muscat, eżempju. Dak il-way kif kien jitkellem faqa kull maw. Għamin, issa ħalli għambat. Għalli għambat għambat opinjoni.
Mek ġara, għax inti tkun taf lider għandek il-punt imxima, u nis imbidlu għax jgħidu, lalla, dan għandu raġun. Nazjonalisti li kun nazjonalisti jgħidu, ejja, stjata.
Għax kun oratur tajjeb. Ma skun tajjeb, men temmen, fim da, ħajġi, jista jġi kemerit, ma ġew għoddimi. Anzi, kważi kważi jbeżżani, x'naħseb. Għax l-affarijiet li jgħidu huma just scientific fallacies. Jien li ġifieri l-ħadd fil-għax fil-ħodu, sorry, ehm, joqgħod jaraħ il-mara tajru miġnu biex joqgħod jitħake.
It's good comedy, to be honest. U joqgħod jirekardjom, eżempju għandu wieħed vera tajjeb jibdejdlu, inti għajdlu li ma dekx idej balla, għajdlu, għajdlu, da jitla miskin da raġel, ehm, ibda sejjer, Jiena bis-saħħa ta' m'għadnix nidgħi, qabel kont nidgħi ħafna u U inti tismaw, zom, da mandux għal, ma tux jidaj. Fitxu għadi jemmi, taraw. Xdaq nejdi, għax il-bira qabel ġejna n-rekordjaw, kien hemm xatt li kitab status fuq Facebook għal Mela min ħa jieħu passi kriminali kontra Quintin jew kontra tvm u hekk u dawn jien għedtlu passi kriminali bro għedtlu mela ħa mmorru lura fi żmien l-Inkwiżizzjoni Dumnikana tifhem għedtlu ġieħ il-Bambin like din mhux xi ħaġa li Hu beda jgħidli għax huma dak li qal għal 10,000 qalli u da aħna ma naqblux magħhom ukoll dawk mela let's ħa nispjega ruħi sew għax hemm Mario DJ Banana Illi. Tgħidlix li ma tax fuq. Le, daġi vera ma tagħmilx. Eh, dak ta' Hello guys, mesh 96 point.
U ikkummentali. U jiena niddejja meta anka meta ovvjament ma kienx l-intenzjoni tiegħi, forsi jista' jkun li ħaseb li jien ovvjament ma naqbilx ma dak it-tip ta' komedi. Imma jiena għax ma naqbilx miegħu, imma ma nistax ngħid Da, jiena, jekk jiena oħxon u jaqbdu miegħi, ma nistax nippretendi għax qalu xi ħaġa kontrija għax oħxon u jimmultawhom. This is, all right, naqra iktar gravi, imma it's quasi the same thing. Freedom of speech is freedom of speech. Hemm diskrepanza.
Hemm diskrepanza, naf, le għalhekk qedtlek. Le, le, le, fis-sens li qed naqbel miegħek, hemm diskrepanza eżaġerata fil-mod li n-nies jiġu ikkastigati mill-gvern, mill-poplu, mill-qorti, mill-qorti. Imma tipo di.
Freedom of speech diment li jiena mhux qed ngħid Isma' għandna noqtlu lil dawk li m'għandhomx xagħar. That's inciting hatred. Freedom of speech is freedom of speech. Issa, f'dal każijiet fejn wieħed l-għaxart elef eh, fuq dak il-mim ta' Down syndrome, fil-isjen, u kien hemm eh, jidri li dak dak l-ieħor ukoll mhux qiegħed sew. Eh, dak il-qassis tiftakru li kun jitkellem kienu ġibu xara bank u hekk. Li kien joqgħod jidaj. Fader darb mhux li jidaj. Le, le, le, le. Dak li insomma hemm tal-masturbazzjoni jew x'kien għamel tixtangar. Ejwa, ejwa, dik, dak, dak, dak, dak, dak. Eh, lebda wieħed minnhom Lebda għet ma kienem insight of hatred tipo, ma kien għet jinċita l-mibeda, jew jgħid biex noqtlu xaħad, dak kien jgħid ġast il-knisja, ma taċċettax il-gejs, per eżempju, jew stating effect. U ma kienx jgħid għandna noqtluhom, qed so you're not eh, ma kienx hemm. U jgħid li qed tajt il-Knisja. Eżatt. So the line għalija meta jkun hemm tinċita l-mibeda jew il-qtil jew whatever, dik hemmhekk. Eżempju fil-Lissija naħseb żbaljat u naħseb li eventwalment taf. Jiena ma naqbilx ma naħseb li taf li żbaljat, eh, ġifieri. Għax imbagħad tibqa' mal-argument, ġifieri, imbagħad iżgħat wara tal-betopoloġija. Jien eżempju nafx nispjega ħafna. Mux ħammur unqot najt isma. Tu tidirx, ma nabilix, ma nabilix. Mennu,
u daw, u daw kazzati li tajt li, this is, once again, xjenza. Fucking tlajna fuq il-qamar għad disostja. Għamilna ħafna affarijiet. Kieku inti hemm raġuni għala timrat. ċe, għalla, jistaw nitlu ġo molecular level. Mutax ġeġed li għalla ċem dal dil-ora ta' ta' Adam. Ta' Adam, Adam, fuqna, and because there was sin in the past, għad nerdaw hissa, dik koxxata. Pero li ktar ħagġa skeri jeda, kif di kienet, fuq fucking TVM, The main channel of Malta at 8 pm prime time. Freedom of speech. Iwa, zomħa nkompli, zomħa nkompli. Eh. Kien hemm producer raħ dal-ostja program għal Wicked. Dina ħan itfawa. Imma mbagħad għax dal kien hemm dat tifel. Wadda mim. Ċajta. Fena naf, kienet tasteless, ċajta vojta, ħażina, jien kieku ma nagħmilha qatt, imma ċajta kienet, it was a failed joke. Waddaba u waddaba fuq channel fej kien hemm miktub uncensored memes. Yeah, Fidana, eh, kienet it dik, was eh. specifically in a group where people are there doing heavy dark jokes. Kif il-qaddisin, dan reda multa ta' 10,000. Mbagħad per eżempju, dak l-attur hawn li issa mhux xi xismu. No- no- Norman, l-attur li kien ta' ipokriti.

Tmien xhur sospiżi Reda, biex ma jerġax jagħmel reat, għax dana qatt ma għamel xejn ħażin, he was a good citizen, u hekk. U fair enough, all right, għaddiet, whatever. Imma kif l-ieħor għal għaxart. Għaxart elef. Jiġifieri jiena jiġi xi ħadd jofendini issa fuq Facebook, nista' mmur nobżoqlu f'wiċċu dik xeba nħassru. U nieħu tmien xhur. U nieħu tmien xhur. Sospiżi. Għax inti jekk tiġi mbagħad u qishom il-qorti. Toħloq preċedent. All right. U hija dak dak mela jafu. Insomma inti lejja. Jaf jaf taħdem bil-kontra. Dalli daj ħafna. Eweħlu eh, l-multa, għalli dak il-podcast wafqu. Skużawna ta' serjeta, jina ma t-bdejt il-xom ma ġejdi jetlu, ah, jien ma rridx serjeta, ma rridx politika, ma rridx. Ma t faċċaw daw l-affarijiet t-tamel xaħġa. Ma meta meta jem attak dirett fuq ċajt, fuq fucking comedy, għax nis kellhom it-toqba ta' sormom ġina għaddejja iż-żejja għax dak li ġara men, għax there was no hate, there was no anything, just People are getting selectively offended nowadays. Dak is-suġġett nistgħu naqbdu ma nispiċċaw fil-verità. Yet again, aħna ngħidu li dik was a tasteless joke still. 100%.
Imma s-suġġett dak huwa, I mean, titkellem ma titkellem, pajjiżu bħal reliġjon. Fejn ħadd tasal? Għax inti jekk tibqa' taqta' mhm. Mux għan iċċajta jien. Mux għekku. Fuq imnieħer istess.
Mux għekku, mux għekku. U jek tiċċajta fuq imnieħer, xin ġilli niċċajta nizbla xar jibatulek il-nis, xina waqt li xari. Ej, amen, jiena wkoll bla xagħar x'nagħmel jiġifieri, ma nistax niċċajta b'nies bla xagħar jiġifieri laqqas. Michael.
Il-Malti jgħid oqgħod ma' min hu aħjar minnek. Inti kemm tħossok ix-xurtjat li tista' toqgħod ma' kulħadd? Tajjeb ħafna. Għax kulħadd aħjar minni. Matthew, Int magħruf li daqsxejn ta' plejer man-nisa, però mindu spiċċajt mat-tfajla jisek waqaft taqbad magħhom. Tħajjart minflok taqbad ma' xi comedy coach?
Naħseb mhux hekk irrid nagħmel, just nieqaf. It's actually a good idea. Malcolm.
Wara li jaħraw, hemm min jimsaħ bil-wieqfa u hemm min jimsaħ bil-qiegħda. Inti, tpoġġi jew tibqa' bil-wieqfa biex timsaħ ħalqek?
Impoġġi.
Matthew. Meta tidħol encyclopedia u tfittex il-kelma siġġu, jiġi ritratt ta' siġġu. Kun taf li biex tfittex ritratt ta' kommedjant fallut tikteb Matthew Sound Sultana?
Muħax nafa di
Melchior. Inti parti mill-cast ta' min imissu. Ma ħsibx li ħanibqa'. Tista' please tgħidli meta ma jmissekx tkun fuqu ħalli nibda naraħ il-show?
Għatawli ħafna ma jekk
Matthew. Il-punk rock band famuża Sex Pistols għandhom id-diska jisimha No Future. Qatt ikkunsidrajt li forsi tibda tuża bħala s-soundtrack uffiċjali ta' ħajtek?
Markus. Kif semmejna fil-programm, Filicienne qalet li l-kaġun ta' ċertu mard u kastigi huma minħabba d-dnubijiet tal-familjari. Il-ġenituri tiegħek kemm kienu satanisti feroċjati biex Alla batilhom lilek?
Anki Alla qata' qalbu. Fuck it.
Matthew,

Thank you very much guys, thank you lil patruni, thank you immense immense, don't forget to like, follow and what do everything you need social media wise qegħdin kullimkien, inkluż fil-kamra tas-sodda m'ommok. Jiġifieri guys. We love you, thank you very much. Bye. Ciao.